Yes adafo ma mo nyina akwaaba ɛde wɔba platform yi ɛso host Nana Adjei ɛna wo ne me abɔ ne mpono mpono sesiam ne mo kasa yɛn nua aba Macbrans no an ani ɛda kɔtɔ mo gyam na ɛdeɛ na ama Macbrans no ɛsu nti ma Captain Smart nso no pɛsɛ ɔresign from kyɛsɛ onua FM onua TV na na FM no so a ɛnyɛ asɛm kuma na wei ɛna ama Macbrans sɛ ɛma Captain Smart ɛnko nya no na yɛntie nsɛm baako mmienu bi nso ɔde sanso no ɛmfa ma mo Asɛm no baeɛ a nkurɔfoɔ kaeɛ se, Sɛdeɛ asɛm a ɛnyɛ nokorɛ. Enti asɛm no baeɛ a nkurɔfoɔ ka na nkurɔfoɔ frɛfrɛ no, na wɔse sɛ ɔntua ne mu to ma Ghanafoɔ hu nokorɛ a ɛwɔ mu. Na yɛse, Sɛdeɛ asɛm a ɛnyɛ nokorɛ, asɛm a ɛyɛ nokorɛ no, ɛɛ asɛm a yɛnni adanse no, ɛtwa bi de yɛ adanse. Ɔtorɔmfoɔ na ɔte ne danse mu wɔ aburokyire. Obi. Last year, Bere a ehuu sɛ akuafoɔ nnɔbaeɛ nnuane rebu so aburo gu soɔ no, Minister for Food and Agriculture Onimonyamfoɔ Eric Opoku apply to the ministry sɛ ɛyɛ ne budget allocation no yɛmma no mu hundred million na ɔmfa ntɔ nnuane no a abu so no sɛdeɛ ɛbɛyɛ akuafoɔ a wɔabrɛ no wɔn berɛ nyɛ kwa. Saa hundred million no baeɛ. Yɛde maa National Football Pastor Company, wɔn hyɛɛ aseɛ sɛ wɔn tɔ nnuane. Wɔn hyɛɛ aseɛ na wɔn kɔɔ market no na wɔn hu sɛ no, nnuane no ɛgu hɔ no, hundred million no koraa deɛ ɛnso baabiara. Ɛnti Minister for Food and Agriculture san kɔ srɛɛ Cabinet no mpaninfoɔ sɛ nka at least nka ɛma bɛyɛ five hundred million mpo because estimation a wɔde baeɛ no sɛ Ghana ɛbɛhia no less than five hundred million a ɛbɛtumi atɔ saa nnuane, aburo ne ɛmu a ɛgu so no nyinaa afiri market. Ɛkɔeɛ no cabinet approvee two hundred million and it was published twenty twenty five ɛyɛ November ɛna ɛ publisheɛ graphic online published because cabinet approved sɛ yɛnfa two hundred million ɛnfa mma ɛ National Food Papato Company na ɔmo nfa ntɔ nnuane no a yɛhwɛɛ no mu. Mene wo ka sei, saa sika no nkɔ nkɔtɔɔ Ministry of Food and Agriculture fotuo no. Saa sika no nkɔ nkɔtɔ National Food Bar Pastor Company a ɛyɛ fotoro no. Enti sɛ Minister bɛka sɛ wa approve saa sika no anaasɛ wa release saa sika no a, yɛbɛbisa sɛ na sika no wɔ henfa? Me ne wo kasa yi, National Food Bar Pastor Company, sika a yɛde ma wɔn hundred million, wɔn de atɔ nnuane no, yɛn nyinaa bɛdi adanseɛ sɛ Akuafoɔ da so su because nnuane no bebree wɔ hɔnom. Yɛn nsɛnkyerɛwfoɔ ne Ghanafoɔ, National Food Bar Pastor Company, Wɔn headquarters wɔ Cantonment ha yi ara yi. Yɛbɛtumi akɔ hɔ yɛnkɔbisa Yɛwura George Abradu ne National Food Bafasto Company sɛ, saa two hundred million no a Finance Ministry se yɛde ama mo no, sika no, mo nsa kaa no dabɛn? Na sika no mode ayɛ dɛn? Saa sika no nkɔeɛ. Wode ɛno to nkyɛn a, ɛyɛ Minister saa kyerɛ mu sɛ, Wofa ebi te sɛ irrigation, afe yi wa release sika a ɛsom one hundred and ten million Ghana cedis ɛna ɔde ama irrigation sɛ yɛnfa ɛnyɛ irrigation infrastructure but wokɔ kɔhwɛ ɔno ara ankasa no ɛyɛ letter of authorization ɔde maa ministry of agric sɛ obetumi aspɛnde ɛyɛ on ɛyɛ irrigation infrastructure between January and June twenty twenty six no a sika a ɔde maa no ɛyɛ twenty six Twenty two million Ghana cedis nti sɛ wo se wa release ɛyɛ hundred and ten million ebe busa sɛ yɛ aboro so bebrebe no ɛwɔ he nfa afotuo bɛn mu na yɛde kɔ to yɛ because ɛnkyɛɛ koraa afe mu aa bɛɛ bosome mmienu mmiensa ntem ni ɛna agric minister ɛbɔ anaa kɔɔ kpɔn irrigation scheme a ɛwɔ hɔ nom, the biggest irrigation scheme in Ghana a ɛ cover over four thousand hectares hectares of land. Ɛ kɔ kɔ hwɛ ɛyɛ ɛɛ expansion project a project project ɔmo yɛ wɔ hɔ nom. Ɔkɔ yɛ no contractor no ayɛ adwuma no about seventy five percent a ɔhwɛ anim sɛ ebetua ne ka. Sika ɛmma nti wogyae adwuma no. Minister ne nsɛnkyerɛwfoɔ kɔɔ hɔ kɔ kɔ hwɛɛ yɛ. Ɛna ɔma ɛkii recommendation to the finance ministry sɛ yɛntua wɔn sika no ma wɔn sɛ wɔbɛtumi ato adwuma no so. Ɛwieɛ no finance minister nso so kaa sɛ ɔpɛ sɛ ɔno ankasa de ne Kotwi Awisia ne Hwenekye Asantamu kɔ na ɔkɔkɔyɛ saa adwuma no ansa wɔbɛtua ansa na wɔtua a ɔno ankasa tuu kaa kɔɔ hɔ nom. Ɛnti sɛ wo nso woa release hundred and ten million a, Obi, wokɔ fa twenty twenty six budget no a, budget a ɛyɛ finance minister approve yɛ sɛ yɛnfa nyɛ irrigation infrastructure ɛyɛ hundred and five million Ghana cedis. But the deputy minister sɛ between June and between January and June wɔ release anaasɛ wɔn a release hundred and ten million Ghana which is far higher than Sɛ approve budget no a, sɛbi yɛde sisi ani a, ɛntɔ asom o. Ɛwɔ sɛ ɛma Ghanafoɔ nyinaa hu nokorɛ a ɛwɔ mu o. Wokɔfa ntokoa nketenkete, ɛyɛ nokorɛ, sika a yɛ approve sɛ yɛde yɛ ntokoa nketenkete no is about two hundred and forty four million sɛdeɛ ɔkaeɛ no. But krataa a wɔde maa Agric Minister ɛwɔ February no sɛ between January and June wobɛtumi aspɛnde only thirty six million for ntokoa nketenkete. Ɛnti sɛ wosi wa release two hundred and forty four million a difference no yɛbɛbisa sɛ na saa sika no ɛwɔ henfa a ɛwɔ table Obi wokɔ fa twenty twenty five na ɛwɔ sɛ nka farmers service centres no pɛ aban nhyehyɛ mu no na ɛwɔ sɛ nka ɛtumi si maako maako fifty but yɛntumi ansi baako koraa because na sika ni hɔ Minister of Agric wankɔgyina baabi ancomplaini da Afei yɛsi muɔ no Ɛna aban so approve sika de ama no. Sika a wɔapprove no nso wɔatwerɛ wɔ ha a wɔkyerɛ sɛ Farmers Service Centre sika a wɔde ma no yɛ one hundred and seventy two million Ghana cedis. Ɛno na ministry no bɛtumi de ayɛ adwuma. Enti sɛ saa sika wei da hɔ na sɛ wobɛka sɛ woama sika a ɛso mu one point six million a, sɛbi suppliers and contractors a Ministry of Finance, Ministry of Agric ɛne wɔn yɛ adwuma no, Ɔmo ba bɛda aka, ɔmo abisa sɛ na sika no wɔ henfa? Seesei a sɛ akuafoɔ resu sɛ ɔmo nnuane, ɛmo, aburo, abuo a yɛntɔeɛ, a sɛ bi ebinom koraa tumi kɔ radio so tumi di Agric minister atɛm, I think sɛ yɛde sika no ama Agric minister ɛna ɔreleaseeɛ. But the reality ne sɛ ɛnyɛ nokorɛ, sika no nyaa maa mɛduuiɛ. Me ne wo kasa yi, afei na controller department akyerɛ mu sɛ hwee baabi a Nyame yɛ adom a next week ɛna saa two hundred million Ghana cedis no a

Wakɔ radio so bebree, na anokora na ɔwɔ Asempa FM. Wakɔ TV so, wayɛ press conference ahodoɔ bebree. Wɔnyinaa baabiara nkaa da sɛ finance minister mudi ministry mudi m'ani because me budget momfa sika ama me, ɔnkaa ne baabiara da. Na mmom sɛ kɔba sɛ finance ministry no tumi bɛka gu mframa mu sɛ mede sika so one point six billion de ama wo within six months a, me nua ɛwɔ sɛ yɛbɛtu no yɛbɛtu nnuane akyiri fie. Ɛkɛbɛyɛ unprecedented sɛ aban bi bɛba na ne budget allocation for the whole year within six months, first six months, watumi a release eighty five percent of the budget allocation no. Ɛkɛbɛyɛ unprecedented, ɛkɛbɛyɛ credit to this government and I know very much sɛ twenty twenty six budget allocation sɛ yɛampa sɛ finance ministry a release ɛyɛ one point six billion a ɛrepresent eighty eighty five percent a, nka nneɛma ahodoɔ bebree wɔ hɔ nom a nka ministry bɛtumi ayɛ. Ɛsiane sɛ me ne wo kasa yi, wokɔ Bekyem, aban last year ɛna ɔmampanin Mahama de sɔsɔ kɔbɔɔ fam wɔ Bekyem a yɛresi chicken and meat processing factory a ɛsi hɔ kɛseɛ pa ara. Mma deɛ no yɛ one year, ɛnti ɔmampanin hwɛ anim sɛ Nyame yɛ adom a bosome du baako wɔ afe yi mu, November, Ɔkwa Commission, na na ɔmanpanin wɔ ɛyɛ Parliament, State of the Nation Address, ɔbɔɔ so. Wofa the contract ɛyɛ arrangement no a, payment arrangement no a, wɔn hyɛɛ dwumadie no ase around October twenty twenty five. By December, na ɛwɔ sɛ nka Ministry of Finance release sika no mu twenty percent de ma contractor no, na ɛyɛ June. a yɛwɔ mu yi, wɔsan release seventy percent de ma contractor no, na the remaining ten percent no, between July and August, o release saa sika no de ma saa contractor no na watumi wie adwuma no. Nanso, sɛ naano, sɛ mo a modi social media, yɛnyae Ghanafoɔ bi, wɔkɔɔ site hɔ kɔhuu sɛ adwuma no has come to a standstill, ɛnkɔ bio. na wɔn asase atutu gu mu. Me ne wo ka sɛɛ, first twenty percent of the payment no a na wɔsɛ nka etua ma contractor no in December twenty twenty five no June yi mu na Finance Ministry a release sika no. Nti sɛ nnɛ ɛkɔba sɛ contractor no kɔte sɛ Finance Ministry sɛ oh ma release wo sika no mu kura eighty five percent de ama wo a onim sɛ ɛyɛ twenty percent a, Ɛho nhia sɛ ɔbaa bɛtu n'anom tu aka nokorɛ sɛ, Oo, Abu oo, sika a ɛde ama me yɛ twenty percent na mmom nyɛ eighty five percent. Ɛnte sɛ benya sɛ obi ani na ɛsa obi, na mmom yɛpɛ sɛ yɛma Ghanafoɔ hu nokorɛ a ɛwɔ muo. Sɛ Finance Ministry no sɛ wa release saa sika no a, ɔpɔn ɔno ankasa ne letter of authorization ɔde maa Ministry no in February atie ne a ɔnkyerɛ account ko a saa sika no kɔkɔtoo muo. Ɛbrɛ ko a ɔmo meki saa payment no, sɛ ɔse ɔtua two hundred million de ama National Food Backfactor Company a, da bɛn na sika no etua a yɛde tua to hɔn account mu, Food, na, Ministry of Food and Agriculture account mu anaa sɛ yɛde kɔto National Food Backfactor ɛyɛ Company account mu, sika no yɛde kɔto mu da bɛn? We need to know, ɛnti yɛ deɛ record no na yɛ setting straight based on the ɛyɛ correspondence ɛfiri Ministry of ɛyɛ Finance nankasa de aba. a authorized a ɔredirect the Ministry of Food and Agriculture sɛ you cannot spend more than ɛyɛ this amount within this period of time. Na sɛ woama no kwan sɛ between June and July, eh, between January and June, ɔ- ɛwɔ sɛ sɛ ɔspend more than 900 million. Na later woasan aba, wobaeɛ koraa no, letter a wɔde baeɛ ne wankasa ɛyɛ budget allotment no a wɔde baeɛ no kyerɛ sɛ ma ɔnspend more than 432 million. Yes other four na kyɛ sɛ between agriculture minister ɛne kyɛ sɛ atofoɔ sen ɛna ɔmo nso no ɛyɛ ɔmo ho bi no na captain smart nso no sɛ onua pɛ sɛ ɔresign ne na wei na macron nso no de ne nisuo ɛbɛɛge ne sɛ ma ne nkonya no. Captain menja me ho wai. Memory. Meka sɔsɔ. Hey. Wontumi nya me nko ase wa. Sɛ sɛ wadi how many years? Mɛtwa mu three. Wɛtwa mu three. Sɛ nkyɛn wo so five no bɛba. MP na mɛkɔ akɔdi. Ɛnna no kyerɛ sɛ wobɛgyaa na wobɛgyaa na mbɔ. Mɛkɔ akɔdi. Wɔ Yesu deɛ wobɛkɔ akɔdi. Na ɛnna wadi mfeɛ nnum a baabi a mewɔ bia na ɔsɛ megyae na me so meba na yɛn nyinaa yɛda Awurade ase. Woayɛ adeɛ. Awurade wɔnhyira wo na ɔma wo ahoɔden. Deɛ ɛda w'anim biara ɔnto wo pono. Yes ara fo sɛ wate aseɛ nti ma ground ɛna Captain Smart pɛ sɛ ɔkɔyɛ ne president ɛɛ eh, MP ambition ɔkɔ no ɔkɔ start ne yɛ sɛ member of parliament ambition ɛwɔ sɛ wate aseɛ ɛna ma ground ɛkyɛm sɛ ma ne nkɔ nya no ara fo ha na ɛde dwuma de de bɛsim de obiara sɛ wɛhyɛ bi ma kra mo baaba